Essalamu Aleýkum hormatly watandaşlar! Şu günki temamynyň ady Güni sanawly Gomp han. Gomp han kim? Gurbanguly we ogly we şolaryň leweresi. Şolardan başga şu wagt Türkmenistanda Gomp galmady. Diňe şolar ogurlaýa, şolar iýýä, şolar geýýä, şolar gemirýä Türkmenistany. We gomparýa. Men şoň üçin bulara Gomphan diýip at dakdym. Entäk togsanjy ýyllaryň başynda hawa SSR ýykylyp Saparmyrat Nyýazow prezident bolan wagty Hiç zady başarmaýan Hawa bir ýallaky düýnki ýallaky prezident bolup Hawa basym tilki sapalaklaryny atyp halkyň öňünde özüni bir üýtgeşik adam edip görkezmek isledi. Şo sebäpden ol näme iş etdi köp adamlary zyndana basdy. Adamlary hapaladyr zyndanly we zyndandan çykaryp bu prostoý halka bäh diýdirdi. Näçe adam çykardy diýdirdi. Adamlaryň ünsüni böldi. O zyndana çykan adamdan girip çykan adamlar köpüsi bozuldy. Ýaşlar, Ýa, bulaň ynamy gaçdy. Hakykada, ýurda sebäbi gördüler. Hawa, zyndanda hakykat ýok. Basanlaryna-da kanunsyz basýarlar. Her adamy basyp bildiler we oňa narkoman diýip bildiler. Ynha, Nyýazowyň özüni bir ullakan lider edip görkezeniniň sebäbi şu taýdan çykýar, şol bir üýtgeşik bir nejis bir zatlary şu detdomda öwrendim, nirde öwrenip duragym ýatan ýeri ýat bolsun, şu zatlary halkyň garşysyna ulanyp, hawa, dünýädäki politiklaryň kellesini sarsdyrmany başardy Nyýazow. Hä henizem oňa köp kişi Türkmenbaşy diýip neme edýärda. Türkmenbaşy dälde türkmeniň plan ýeriniň başy ol. Hä ýatan ýeri ýagty bolsun. Mundan soň kim geldi? Mundan soňky gelen Gurbanguly Berdimuhamedow olam bir toýamşygyň ogly. Onda-da terbiýe ýok. Ol gürläbem bilenokdy başda ýadyňyza düşýän bolsa. Ýa, häzirem o myňňy-myňňy edip gürleýär. Narkomanmy, näme, bilemok men ony. Hawa. Bulam nätdi? Bulam hiç zat başarmady. Ýurt ýykdy. Zawod-fabrik ýykdy. Halklary işsiz goýdy. Bütin halky. Hawa. Zyndana günäsiz basdy, yzarlady. Bu zatlaram halk öwrenişen zady, öňki Nyýazowyň eden zatlaryny öwreşen zady halk. Onda bu näme diýdi? Gara maşyny münmek bolanok. Gara maşynlary ak reňke reňkledip başlady. Diňe ak maşyn münmeli Aşgabatda. Ana olam şo bek diýdirmek isledi. Ýa welosiped süren boldy. Ştangany, nemäni, ştanganyň obruşyny gyzyldan edip, ony göteren boldy. Hawa, özüne pamýatnik goýdy, atyň üstünden ýykylyp gördi. Hawa, şo halka beh diýdirmek isledi. Ýöne hiç zady başarmady. Şo başarmany üçin beh diýdirmek isledi. Bular gompular. Gomparýalar näme üçin bäh diýdirmek isleýärler? Birden beýleki adamdan özüni üýtgeşik görkezmek isleýärler. Şu bäh diýdirse, şu men üýtgeşik, men gowy geýinýän, men akylly, men owadan, men baý diýip özüni halkyň öňünde görkezmek isledi Berdimuhamedow we onuň maşgalasy. Şeýdip bular ýurdy ýykdylar. Häzir Türkmenistanda ekonomikada durubilenok aýak üstünde. Hemme zat paralizowana, paraliç. Adam paralizowanda bolanda ýöräp bilenok. Türkmenistanyň ekeli ekonomikasy şeýle. Aýak üstünde duranok. Näme üçin? Konwertasiýa ýok. Haçan da seň nasionalnyý walýutaň başga walýuta konwertasiýa edilmeýän bolsa, onda soň seniň ekonomikaň ýykylan, paralizowanyý. Sen öýe bir döwüm çörek getirip bilmeýän bolsaň, sen öýüň eýesi däl. Edil şularyň şory ýaly. Bular ýurduň eýesi däl. Bular ýurduň ogrusy. Bular ýurduň gompyhanlary. Bularyň güni sanaldy, adamlar. Men şuny aýtmak isleýän. Hawa, güni sanaldy. Bular muny duýýar. Sebäp näme diýiň, dünýädäki bolup geçýän hadysalar, ýagdaýlar bu Berdimuhamedow ýaly adamlary ulandylar. we şolaryň üstünden Türkmenistanyň baýlyklaryny aldylar, ogurladylar, gemirdiler. Başga-başga adamlar, adyny bilmeýän adamlar milliarder boldy. Türkmenistanyň gazyny satyp, Türkmenistanyň baýlygyny satyp. Indi ol adamlar synap otyr. Indi bular hiç kime gerek däl. Berdimuhamedow hem gerek däl. Görýäňmi niräk gidip kim bilen duşup gelýär. Hiç meseläni çözmeýän adam bilen duşýar. Ha. Ikinji birinji palata, ýokarky palata. O palata ýöne fiksiýa. Boş. Ýöne bir görkezilen zat bar, struktura. O meseläni çözen alko palata. Ýöne ol palata instrument, şu režimi saklamak üçin ulanylýar. Kanunlary çykardýarlar, zat edýärler. A o Berdimuhamediň özem özüne ýokarky palata eden boldy Türkmenistanda. Oglunam prezident edip getirip, indi şu oglunyň oturyşyny Türkmenistandaky ogurlyklaryň hemme zatlary bolup geçýän zatlary kanunlaşdyrmak isledi. Iň ýokarky palata nemäň üstünde mejlisiň hem üstünden seredýän diýmek hemme kanunlar şoň elinde. Hä, prezidentiň hem elinde däl. Prezidendem meni saklap bilýän diýýär-dä. Ol owlaýanam otyr şeýle. Ýurdy dolandyrýan kim? Berdimuhamedow. Berdimuhamedowy dolandyrtýarlar. Dolandyrtýarlar. Ýöne o dolandyrýan adamlaryň indi ýagdaýy juda peseldi. Olar häzir Türkmenistana üns bermäne hiç maýa wagty ýok. Şoň üçin o heleý bilen duşup gaýdýar-da. Görýän bolsaňyz. Ýa, indi Berdimuhamedow şu soňky aýlarda özüne girmäne deşik gözleýär. Gaç patalogy gözleýär. Oglundanam bizar, olam iş başaranok. Hatda özündenem bizar, öz etmişlerinden bizar. Ol giden baýlyklaram oňky däl Berdimuhamedowyňky däl. Onam Berdimuhamedow bilýär. Hä, şoň üçinem horlanyp dur. Şoň üçinem gitdigiçe ýagdaýy agyrlaşýar Berdimuham, Gurbanguly Berdimuhamedowyň. Türkmenistandaky režimiň göni sanalgy adamlar. Hum. Indi biz nädip bu ýagdaýdan çykyp bileris türkmenler? Bu ýagdaýdan çykmak üçin Türkmenistany hakyky halk respublikasy diýip yglan etmeli we kanunlary halkyň ösüşine, halkyň iş üpjünçiligine, sosial üpjünçiligine gönükdirmeli, ekonomikanyň ösmegine gönükdirmeli, konwertasiýany ýapman ýöretmäne gönükdirmeli, ylymyň ösüşine, Harby gulluklaryň ösüşine Howpsuzlyk ministrligi diýýärler. Bulaňam işini üýtgetmeli. Sen Howpsuzlyk ministrligimi? Sen graždanlaň howpsuzlygyna seret. Sen granitsa seret. Sen ýurduň howpsuzlygyna seret. Ekonomiski howpsuzlygyna seret oň. Bir zatdan başyňyz çykanok. Baryň nol. Şoň üçin konwertasiýada ýok hiç zada ýok. Ýok. Ekonomiski howpsuzlygam ýok Türkmenistanda. Ekonomiski Türkmenistanda pikir edýän ýekeje-de ministrem ýok. Sebäbi prezident oňa düşünenok o işe. Ekonomiski howpsuzlyk, ýurduň ekonomiski howpsuzlygy bu halkyň howpsuzlygy we bu halkyň geljegi bolup durýar. Men näme üçin ekonomiki howpsuzlygy seredeňzok diýýän. Sebäbi ogurladýaňyz, Türkmenistanyň baýlyklaryny ogurladýaňyz. Siziň işiňiz şo ýerde bolmaly. Howpsuzlyk komiteti ýa ministrlikmi? Siz halkyň, ýurduň howpsuzlygyny goramaly. A siz diktaturany goraýaňyz. Onuň syýasatyny gorap adamlary zyndana basýaňyz siz. Bar başarýan işiňiz şol. Şu sebäpden men şu gün ýene bir gezek halka ýüzlenmek iskeýän ofiserlere Howpsuzlyk komitetiniň, Harby ministrlik, MHD-niň ofiserlerine, Serkerdeler bir zada düşüniň. Siz diňe režime gulluk etdiňiz. Mundan beýläk režim ýykylýar. Siz ýene-de pikir edip görüň. Ýene-de halk üçin bir az hem bolsa bir hereket ediň, iş ediň. Halkyň hal-ýagdaýy üçin, ýurduň howpsuzlygy üçin şu ýykylyp duran režimi saklamaň. Siz ýardam ediň, ýurda demokratiýaň gelmegine we indiki nesilleriňiziň ykbaly üçin göreşiň. Giriň biziň göreşimize, Türkmen herekede. Geliň Türkmenistany üýtgedeliň. Türkmenistan indi galmasyn haramlaň eline ýa gelmesin şolar ýaly haramlar. Getirmesinler. Indi oýanyň adamlar. Men siziň hijiňize günäňiz bar ýa siz jogap berersiňiz diýemok şu wagt. Ony diýmegem islämok. Hä, size köp günäleri etdirdiler. Ýöne şo günäňizi ýuwuň diýýän men şu wagt size. Indi wagty geldi diýýän. Režim ýykylýar, biz ýurdy täzeden gurmaly. Men şu zatlary şu gün size aýtmak isledim, adamlar. Gumhanyň haly harap. Olar näme etjegini bilenok. Her döredýän täze kanuny beýlekisinden beter manysyz, ne ekonomika, ne halka, ne ýurduň geljegine bähbidi bar. Şoň üçin bulardan dynalyň adamlar. Diňläniňiz üçin köp sag boluň. Indiki efirde görüşýänçäk hemmäňize jan saglyk.